Nti w'ankasa wunim sɛ woabɛto me ba a waka akyerɛ wo sɛ ne papa ne me. Ɛdeɛ nkɔmmɔ na ne diiɛ no? Wodi kan ka kyerɛ me sɛ ɔba ne me. Wodi kan sɛ ɔwɔ ba.
Dabi na wo nyɛ ɔne ne kɔ sukuu. Wonim no. Na menim na menim ne sɛ. Wonim no bɛto wonim sɛ ne papa ne me. Na sɛ ne waba no aka akyerɛ wo sɛ ne papa ne me a, adɛn nti ɛna ɛsɛ woka kyerɛ no sɛ

Enti wotumi ayɛ akukuroduro paa ka akyerɛ me ba sɛ. Medi sɛ me ka. Medi paa sɛ me. Ɛnɛ sɛ wobɛyi so fa me.
Asɛm a woka akyerɛ me sɛ me mefa me ba. Jennifer. Ei. Na wakura wei deɛ na ɛwɔ so honhom bɛ na ɛwɔ wo mu. Wo na wama honhom no awura me mu. Bɛ adeɛ a ama saa honhom no awura wo mu saa wo lesbian no a na woyɛ no ɛno na ayɛ wo saa nyɛ me na maboa wo ama mo agya lesbian. Na mɛsɛ boa me a mɛsɛ wo so kɔfefa ɛne sɛ nka me lesbian yi na ɛyɛ na se mɛfa na wo so nam ha na wo san po wɔ ba me ne wo ba ne wɔ class ah. w'ani nwu wo ho. Ɔsɛ di mmirika twetwetwetwetwetwe asan bɛn sɛ bɛɛ bɛgyina ha kasakasa.
Jennifer. Jennifer.
Wo ne hwee kaa na. Mabɔ wo din mprɛ mprɛ nsa. Jennifer. Mpanyinfoɔ taa ka daa. Sɛ woanhwɛ yie a, yɛbɛ breki.
Sɛ mene wo breki a, me wo ne me breki a, sɛ woahwɛ me. Fa me sika ma me. Wokura wo nhyɛ dɛ ntia. Kakra kakra na ɔde ma me na afa ma me saa mɛgye ne saa.

Dua no deɛ ɛni wuo dua me nya mbɔ yaka. Waa na watwi wa kyɛ sɛ watwerɛ ne mi aseɛ de mpa de matela kuutoo. Oyere oyere no your so called wife no deɛ wo sɛ wɔyere ɔno na mepɛ no aka kyerɛ sɛ me no no ɔno na ɛdii kan ba nti ɔbɛgya aka kyerɛ.
Ne yere deɛ wodi agorɔ ɔbɛhyew ɛmpɛ wo ho asɛm ma ɔkora mɛka gye wɔn ne deɛ obie wa no kan word ɔbɛhyew papa mɛyɛ no wɔne ne nkora no bɛtua gu so ama wawa mu sɛ deɛ ɔbɛyɛ wɔ wodeɛ biribi a waboa ne wura dua no akyɛ sɛ wayɛ wɔ ho sɛ wɔmfa hwee ho wɔmfa hwee ho wawie ha wawie wodɛ kɔ baabi a wokɔ anwummerɛ ɛbɛse mɛse yɛnkɔ
Hey, bɔbɔɔ sika yi. Ɛde yɛ wiase koraa na maba yi. Ee, kura ketewa wei. Tumi gyina m'anim kasa sɛdeɛ ɔpɛ. Ɛnam adeɛ ketekete wei a, ketekete mampɔre. Wotwa gu koraa a, ɛnnu Kwame Antaku nam ho. Ɛno nti, hwɛ deɛ akora ketewa yɛ me. Sɛ gyimii na megyimii o, sɛ deɛ yɛ o, ɛsɛ mede agyimii.